О! Нинди сусыл, нинди тәмле. Эй, жәмәгать, күрдегез мин дә мин нинди тылсым иясе. Шулай, менә яздан бирле алма пеш, авызга төш дип, көзгә хәтле кычкырып утырдым сихрләп. Менә көз җитте. Аллага шөкер, Көз бигрәк матур рәхәт ел фасылы инде. Көннәре кояшлы торганда бигрәк тә. Быел менә алмагачым нинди алмалары белән сөендерде минем матуркаем. Ә гөл җимешне әйтәсе дә юк. Хуш исләре. Эх, менә хәзер рәхәтләнеп, үзебезчә татарча иттереп алмалап гөл җимешләп чәй эчсәң дә була. Ә сез беләсезме? Алма бел Ә, алма белән гөл җимеш алар бит туганнар. Нәрсә аптырадыгыз? Ышанмыйсызмыни? Алар гөл чәчәклеләр гаиләсенә керә. Һаман ышанмыйсыз? Юкмы? Алайса киләсе видеоны карап алыгыз әле.
Достым, синең әти-әниең, әби-бабаң, апа-абыең һәм энең белән сеңлең булган кебек үсемлекләрнең дә туганнары була. Мәсәлән, киң һәм нык имән каштан белән букның якын туганы. Имәннең дә, каштанның да, букның да чикләвекләре бар. Ә бу каен. Ул шул кадәр матур һәм нәфис. Аның туганнары зирек, күк агач һәм чикләвек куагы. Чыршы белән нарат бер-берсенә бик охшаган. Икесе дә ылыслы, мәңге яшел агачлар. Алай гына да түгел, алар туганнар да әле. Эрбет, ак чыршы, карагай кебек үк наратлар гаиләсенә керәләр. Җимешле агачларның да туганнары күп. Мәсәлән, алмагач, груша, айва, миләш һәм дүңкәлнең якын туганы. Ә менә слива яки кара җимеш, шәфталу, өрек, чия, төче чия белән бер туган. Алар барысы да төшле җимешләр бирә. Ә син беләсеңме, бу җимешле агачларның барысы да гөлчәчәкләр яки розалар гаиләсеннән. Дустым, ә хәзер бер-берсенә туган булган башка үсемлекләрен дә карап үтик. Беләсеңме, ананас белән сазлык буенда үсеп утыра торган җикән камышы туганнар икән. Алар икесе дә бөртекле үсемлекләр гаиләсеннән, дөге белән бодай кебек. Бу фисташка. Тәме белән чикләвеккә тартым булса да, фисташка чикләвек түгел, ә төшле җимеш. Нәкъ үзенең туганы манго кебек. Бу, көнбагыш. Ул кояшның үзенә охшаган. Кояш нурларына үрмәләп, кояшка карап үскәнгә, аны шулай атаганнар да. Ә син беләсеңме, ул без болын кырларда күрергә күнеккән цикорий, ягъни хиндыбаның якын туганы. Алар икесе дә ашкарыйлар гаиләсеннән.
Менә шулай, дуслар, яшелчә-җиләк-җимешләрнең дә үз туганнары була. Ышандыгызмы инде? Беләсегез килсә, менә яшелчәләр арасында поми... а, помидорга хәл кыяры бар бит әле. Кыярның туганнары кабак, таш кабак, кавын, карбыз. Ә менә шул помидорны дисеңме? Бәрәңге, помидор, баклажан, тагын берсен онытып та җибәрдем инде. И, хәтерне яхшырта торган дару алган идем, тик шуны эчәргә генә онытам шул инде. Үзегез ачыкларсыз.

Аларны сакларга, хөрмәт итәргә кирәк, дусларым. Хм, туган дигәннән кай әле? Мин дустым, дустым гына түгел, туган дустым, бер туганым Дахи Галимовичка шалтыратып алыйм әле. Алло, Дахи энем, хәлләрең ничек? Яхшымы? Менә әле алмадан сиңа шалтыратам. Ахм. Ахм.